Ħa nimxu għal suġġett li Jiena u Nikita ilna li għamilnieh kemm xejn ta' żmien ilu, imma l-iżbal jista' jkun illi nirrepetu għom ukoll u nilqa' miegħi bi pjaċir lill-lettur Dr. George Farrugia li jinsab hawnhekk sabiex eh, flimkien mar-rapport eh, tal- l-iżbalji tal-O Levels tas-sena li għaddiet inkunu qegħdin nixtarru kif nistgħu nevitaw uħud mill-iżbalji l-aktar komuni illi ma jifqux magħna mal-edukazzjoni sekondarja imma nġibu ċertifikatu ħafna drabi daw l-iżbalji jirnexxielhom jidħlu fih ukoll. Ekku. Mela, illum se nitkellmu fuq dan ir-rapport ta' ċess kif għad tajjeb inti ħafna jirreferu għalih bħala l-eżami fuq livell ordinarju. Mela, x'inhu dan l-eżami? Sewwa. L-eżami jista' jagħmlu kulħadd imma huwa intenzjonat għal dawk l-istudenti li jkunu spiċċaw eh, sekondarja. Mhm. Tajjeb. Issa, x'inhu l-għan ta' dawn ir-rapporti? L-għan L-ewwel għan huwa l-għalliema biex jaraw ftit kif marru l-istudenti tagħhom u dawk it-taqsimiet li jkunu marru ngħidu aħna batuti fihom iva. jistgħu eh, jibnu strateġiji ta' talim differenti għas-sena ta' wara, l-istudenti tas-sena ta' wara. L-istudenti wkoll tajjeb li jaraw dan ir-rapport għax minnu jitalmu ħafna. Ġifieri fir-rapport jissemmew l-iżbalji. ma jfissirx li kulħadd mar ħażin f'dan ir-rapport. Għax xi drabi qed ngħidha li biex niċċaraw l-affarijiet, eh, jissu meta joħorġu dawn ir-rapporti nifokaw ħafna fuq ir-rapport tal-Malti. U nibdaw naddu ħafna kummenti naf bħal il-Malti naf il-livell tal-Malti spiċċa. Spiċċa. Daħat. Iż-żazax ma donx jużaw il-Malti. Eh, eh, daw jinqalaw ħafna da. Ekku. Nifikaw fuq dan l-eżem birek eh, rapport tal-eżami tal-Malti u noħorġu b'daw il- U nibda naħsbu li ħadd ma jgħaddi minn dan l-eżami, ma fil-verità jekk wieħed jara l-istatistika kif rajt jien minn dan ir-rapport, dan ir-rapport wieħed isibu fuq is-sit elettroniku tal-Università, jidħol fit-taqsima tal-MEDSEC u jsibu hemmhekk. Kif rajtu jien jissejra kulħadd u janalizzi analizzah kif għamilt jiena. Għaliex tajjeb illi ngħidu, Dr. Farrugia, li Mhux inti għamilt ir-rapport. Le. Inti qed tanalizza r-rapport.
Jiena qed nanalizza dan ir-rapport. Grazzi għalik aħna ħa nistgħu nifhmu aktar ir-rapport. Ekku, ekku, naraw anke kif ikun imqassam l-eżami. Jiġifieri naraw li skont l-istatistika li tissemma fir-rapport għandek kważi 80% tal-istudenti li jagħmlu dan l-eżami, 77%, Kważi erbgħa minn kull ħamsa jgħaddu fil-fatt minn dan l-eżami. Imma aħna eh, jissemmew l-iżbalji biex wieħed jitgħallem minnhom. Ma jfissirx li kulħadd jagħmel dawn l-iżbalji. Bla dubju. Tajjeb. Alla ħares. Alla ħares. Kieku kulħadd jagħmel dawk l-iżbalji ma ngħaddux. Wieħed isemmihom fir-rapport biex kif għad jara daqsxejn x'jista' jsiru fejn jisir dawn l-iżbalji wieħed jipprova jarranġhom. Mela hija nduru r-rapport.
Ejja naraw eh, daqsxejn eħe.
Flimkien u taqsima taqsima. Nitilqu għar-rapport tal-eżaminaturi Chess Malti sessjoni prinċipali tal-2018. Ta' 2018.
Mhux min għamel low levels. Issa.
Issa? Le. Le. Le. Dan għal eżamijiet bħalissa jkunu għadhom qed jiġu korreġuti, però mbagħad eventwalment isir dan ir-rapport. Sewwa. Tajjeb. Ħanibdew mela, bl-oral.
Bl-oral. Jiena tajjeb ħan nifokaw fuq aħna il-parti tal-lingwa, mhux fuq il-letteratura. Ġifieri qed nsemmu ftit l-oral, imbagħad nitkellmu fuq l-ewwel karta, tkun il-karta tal-lingwa li jagħmluha l-istudenti kollha. Tajjeb ngħidu, jiġifieri dina l-ewwel karta jagħmluha l-istudenti kollha. Imbagħad it-tieni karta tal-letteratura wkoll jagħmluha l-istudenti kollha, imma jkun hemm żewġ karti differenti fil-każ tal-letteratura, waħda tkun daqsxejn itqal mill-oħra. Tajjeb, aħna se niffokaw fuq il-lingwa. Jiġifieri għandna l-oral illi kull kandidat jagħmlu. Iva, l-ewwel karta tal-lingwa jagħmilha wkoll kulħadd li se nitkellmu fuqha llum. Il-letteratura jkun hemm żewġ karti dak jażlu minn qabel l-istudenti jekk jagħmlux karta ngħidulha jew 2A jew 2B. Karta minnhom tkun daqsxejn itqal mill-oħra. Mela Kelma żgħira fuq l-oral. Mela, mod ġenerali, eh, fl-oral l-istudenti imorru pjuttost tajjeb. Ġifiri, eh, fil-fat, fil-naħat isfel fuq il-monitor, iva. għedin naraw mek li fil-bicċa kbira tagħhom il-kandidati Eh, marru tajjeb ħafna u jikbu marki xira. Hawnhekk florali ġifri jkollhom xi diskussjoni żgħira, jkollhom jaqraw eh, xi tekst bil-Malti għax importanti anka il-ħila li wieħed jaqra tajjeb bil-Malti eh, u mbagħad anke kollhom xi silta u jkollhom mistoqsijiet multiple choice jistaqsihom il-kandidat ma jkunux qegħdin jarawha f'dal każ is-silta. Ikun hemm multiple choice u l-istudenti jiġbu fuqha. Tajjeb, u hawnhekk imorru pjuttost tajjeb qed jgħidilna dan ir-rapport. Niġu issa għall-ewwel karta. L-ewwel taqsima ta' din il-karta hawnhekk insibu l-komponiment. Eh, da fih 350 iva, kelma. Jikbu madwar 350 kelma. Ikollhom numru ta' titli normalment kollhom erba'. Importanti ngħidu li l-istudenti, l-kandidati jridu janalizzaw daqsxejn, jaħsbu sew qabel ma jibdew daw it-titli. Għax li jiġri wieħed jibda forsi jara l-ewwel titlu jaqbad jiktef fuq u mbagħad meta jasal fin-nofs jindur li m'għandux aktar xi jgħid. Ġifieri eh, Jillaqt titli għajnejja, l-unika punt li hemm illi normalment il-kandidati jippreferu komponimenti narrattivi u diskrettivi. Iva. Għaliex?
Eh, għax huwa effef tirrakkonta storja u effef li tiddeskrivi milli li targumenta. Jiġifieri normalment it-titli tal-komponiment Kif il-kunċett tagħhom x'inhu? Ikunu ta' natura differenti. Jiġifieri jista' jkun hemm pereżempju ċerti titli li wieħed l-eżaminatur qed jurik li jridek targumenta xi ftit mhm. hawnhekk. Imma eħfef minn natura tagħna li ngħidu storja u fil-fatt ħafna kandidati dak li għamlu ma jagħtux każ it-titlu x'ikunu jispiċċaw jirrakkontaw storja. Issa, irrelevanti.
E kważi kważi ma jagħtux każ it-titlu iva. Hawnhekk qed jgħidilna r-rapport li għatta kandidati eh, meta jiġu biex jiddeskrivu hemmhekk min jagħżel dak it-tip ta' komponimenti mhm. imur pjuttost tajjeb tajjeb fihom. Il-vaganzi l-iktar li kienu moda eh, minn Ekk, kif għaddejt il-vaganzi pereżempju. Niġu għall-idejat. Iva. Eh, hawnhekk
għandek qed nitkellmu tinsiex qed nitkellmu fuq mijiet ta' kandidati. Jiġifieri ħa jkun hemm kandidati li ħa jsibu daqsxejn diffikultà meta jiġu biex jorganizzaw l-ideat tagħhom f'paragrafu. Issib kandidati li l-ideat tagħhom jagħmluhom kollha f'paragrafu wieħed. U ma tistax tagħmel hekk. Aħna meta qed nitkellmu ġifieri tibdel is-suġġett qed titkellem fuq xi ħaġa partikolari, ħa tuża paragrafu mbagħad meta ħa taqleb is-suġġett ħa tibda paragrafu ieħor. Hemm kandidati li minkejja li jkunu li semgħu din il-ħaġa matul il-kors tagħhom fis-sekondarja ipoġġu kollox ġo paragrafu wieħed b'idea tagħhom ma jorganizzawhomx. U mill-esperjenza x'taħseb li hija r-raġuni li jagħmlu hekk? Naħseb tista' tkun ħafna, tista' tkun ma jkunux forsi jien naf imħarġin biżejjed biex jorganizzaw sew ħsibijiethom, aħna nafu kmin jitkellem hawn min jitkellem anke b'mod loġiku, hawn min jisu jibda jispara bla doċ ma jaqgħadx ħaġa ma' oħra. Il-kandidati jridu jkunu mħarġin. Jista' jkun anke attenzjoni tal-eżami ngħidu wkoll. Da żgur, kollox irid jara. Però mill-banda l-oħra kif għadlek dan mhux kulħadd ma jorganizza sew sibietu, jekk nikwotaw sew mill-rapport jidinna li mill-banda l-oħra kien hemm inħareġ f'komponimenti maħsuba tajjeb b'osservazzjoni u kummenti ta' sew waqlin. Jiġifieri nara issib minn kollox. Hemm il-lat l-ieħor. Hemm il-lat Alla ħares da kulħadd. Niġu għat-tieni taqsima tal-eżami. Dan hekk għandek il-fejjim it-test. Il-comprehension, dak li konna ngħidulu comprehension, sewa, il-kandidati jkollhom silta din id-darba jarawha miktuba u jkollhom numru ta' mistoqsijiet abbinati magħha. Hmm. Fuqha. Issa, normalment imorru pjuttost tajjeb kif tajdina dik il-kwotazzjoni hemmhekk eh, jidher li l-maġġoranza tagħhom ikunu fehmu s-sens ġenerali tas-silta. X'inhuma l-aktar żbalji li jsiru hawnhekk? Qed nifokaw fuq l-iżbalji biex wieħed sewwa joqgħod attent għalihom itejjeb. Tajjeb huwa tajjeb imma inutli noqogħdu ninċensaw issa rridu mmorru għall-aħjar. Ekku. Mela xi osservazzjonijiet huma li xi wħud ibatu meta jiġu biex iwieġbu fi kliemhom. Ikunu fehmu, imma meta tiġi biex tpoġġiha fi kliemek, ibatu jibqgħu marbutin wisq mat-test, allura jikkupjaw kważi kelma b'kelma sentenzi u frażijiet sħaħ u dawk itelfu l-marki. Għax hija l-kapaċità, ngħiduha kif inhi, tiegħek li inti tgħid fi kliemek dak li jkun qal ħaddieħor. Jien sirt ninnota wkoll dal-fattur fil-komunikattiva ta' ħafna mit-tfal u żgħażagħ tagħna illi ma jkunux kapaċi huma ħajjitħaddu jgħiduha kif iħossuha, però trid litteralment tikkwota. Tikkwota. Aħna meta nitkellmu ma nitkellmux b'mod robotiku, Ma nirrepetix m'hemmx għalfejn biex niftehim jekk nirrepeti l-aħħar biċċa tas-sentenza li tkun għadt inti. Mhm. Jiġifieri dik hija ħila li wieħed li dan l-eżami jrid jittestja wkoll. Ħaġa oħra li jsibu diffiċli kandidati hija dawk il-mistoqsijiet li ma jkunux diretti li wieħed irid jifhem sew it-test jara xejn miktub bejn il-linji ngħidulhom aħna. U dawn isibuhom xi kultant daqsxejn diffiċli, ma jifmux is-sens tas-silta U allura mistoqsijiet bħal daw ma jġibuhomx tajbin. Ġi wieħed irid joqgħod daqsxejn attent attent għalihom. It-tieni taqsima wkoll hemm iva. parti li tissejjaħ għarfien il-lingwa. Eh, il-maġġoranza tal-kandidati kif jgħidilna r-rapport irnexxilhom jiġbru numru ta' marki minn hawnhekk jiġri jmorru pjuttost tajjeb fiha. Tajbin fiha. Iva, hawnhekk imorru pjuttost tajjeb. Per eżempju. ħafna mill-argument illi jgħidu għax il-Malti qiegħed jonqos fl-użu tiegħu, għax biex wieħed ikun eh, marraf fil-lingwa sint. Kif għad, issib, issib minn kollox. Fejn tidħol għal dawn l-espressjonijiet iva, ir-rapport jgħidilna li jmorru pjuttost tajjeb. Jiġifieri jekk ħajtihom espressjoni ngħidu aħna biex ifissru missilt jgħidhom espressjoni ngħidu aħna dak li kien hemm is-sena l-oħra minn jeddhom spjega l-espressjoni minn jeddhom skont is-silta. Ħafna minnhom joħduha skont is-sens u jġibuhom tajbin. Jiġifieri f'din it-taqsima imorru pjuttost tajjeb. Jew inkella sib li kelma oħra li tfisser ngħidu aħna għaqda mis-sil ta' lil kollok. U li jdu jsibu pereżempju l-kelma organizzazzjoni u jiktbu ilhom. Jiġifieri dana it-taħriġ itella' pjuttost il-marki. Marki, tajjeb.
Però issa t-tielet taqsima niġu għat-taqsima li jmiss u hawnhekk jibda jberraq. Meta niġu għal-grammatika. Meta niġu għal-grammatika hawnhekk isibuha kif eh, jedinna l-rapport stess it-taqsima hija pjuttost għadma jibsa għal bosta kandidati. Hawnhekk jidher li meta jiġu għal dawn ir-regoli tal-grammatika jisibu pjuttost eh, daqsxejn tad-diffikultà. Nieħdu aħna hemmhekk tajt xi eżempji jiena meħud li ħadd mir-rapport, eh, mistoqsija minnhom kienet għati l-plural tal-kelma sena. Issa kif edha miktuba emmek sena bilajn. Ma tfissirx sena jer, ġifir jenna f'din is-sena ħajżewġ ħija, imma tfisser sena trade, sena ta' mastrudaxxa ngħidu aħna, is-sena tal-bennej. U meta tiġi biex tagħti l-plural tagħha dik ma tistax tgħid snin, għax il-plural snin u l-plural ta' sena l-oħra. Hawnhekk il-plural tas-sena hawnhekk tgħid hija snajja. Bena wieħed irid ikun jaf, irid ikun jaf kif jiktibha wkoll, irid ikun jaf eh, l-apostrofu fl-aħħar għax inti la sena fis-singular għandek għandek lajn fiha dik tagħmilha l-apostrofu. Bħala hemm xi nomi oħrajn bħal ngħidu ħana tela, teqele għajna, eh, u l-plural tagħha hija tlajja. Allura jkunu da tip ta' mistoqsijiet jew inkella kif qed naraw fl-att imtenni. Għandna del mekkaniżmu fil-Malti, fil-grammatika, eh, ma ninsewx li l-Malti aħna l-grammatika tiegħu bażikament ġejja mill-Arbi, dan huwa fattur mekkaniżmu li ħadnih mill-Arbi, fl-Arbi jeżisti huwa komuni ħafna. L-att imtenni fisser tnejn, meta nirreferi għal żewġ oġġetti, bħal meta ngħidlek widna u id-nejn. Eh, f'dak il-każ fl-eżami kien ġimgħa. Mhm. L-att imtenni ta' ġimgħa Huwa ġimagħtejn, huwa ġimagħtejn. U qed irid jgħid kun jif kien hemm żbalja fihom. Iva, kien hemm ħafna f'dana it-taħriġ ta' grammatika eh, ma tantx imorru tajjeb. Iġifieri wieħed irid jafa daqsxejn kemm l-istudenti l-għalliema jiffokaw daqsxejn fuq din it-taqsima wkoll għax milli jidher skont ma jedunna l-eżaminaturi l-istudenti hawnhekk qegħdin ibatu. U anka qed ninnota li Għax aħna ffokajna fuq il-format semitiku, mhm. pero qed nota li anka biex wieħed isib verb ta' nisel rumat. Le, da żgur aħna ma il-Malti ma waqgħux biss ma' semitiku mal-parti Arbija, il-Malti baqa' jiżviluppa u sa jkompli jiżviluppa għax la darba jieqaf il-Malti jmut bħal kull lingwa oħra. Bħal maġġaru l-Latin.
Il-Latin li minnu twildu lingwi oħrajn, l-Ispanjol, il-Franċiż, Italjan u għellet lingwi oħrajn imbagħad ma baqax jiżviluppa u miet mhm. wara kollox. Ġi ma noħduwix bi kbira li Malti kompli jiżviluppa. Ta' u hemmhekk kif qed tajb tajjeb inti kellhom isibu anka eh, verbi li ma ġewx li ma ġewx mill-arbi, ma ġew mit-Taljan u mill-Isqalli. Jiġifieri anka l-istudenti hawnhekk iridu jkunu preparati, jkunu jafu sew x'inhu ma dawn il-verbi. Sewwa. Tajjeb, jekk niġu għat-taqsima li jmiss, iva. ir-reba' reba' taqsima hawnhekk ikollhom jikbu rapport rapport żgħir ta' xi 80 kelma. Sewwa x'jiġri, hawnhekk issib taħlita skont ir-rapport hemm studenti li jmorru tajjeb, oħrajn li jmorru nqas tajjeb. Dawk li jmorru nqas tajjeb fejn qed ibatu. Hmm. U hemmhekk semmejt żewġ punti jiena, xi wħud ma jużawx l-istil adattat. Għax inti meta qed tikteb rapport, tittuża stil partikolari. Mhux qed tikteb storja. Huma differenti.
Huma differenti.
Jien naf trid tikteb titlu tar-rapport, trid tikteb id-data fir-rapport, trid tkun aktar speċifiku fejn ġara l-każ, meta ġara l-każ. U mid-dera skont ir-rapport e, qed jedonna li ċerti kandidati hawnhekk ma jaqgħu fin-nasba tal-istorja. Jaqgħu fin-nasba tal-istorja.
Kif għadna fil-bidwa eħfef li inti tirrakkonta storja. Issa, per eżempju, hawnhekk eh, każ li ġara s-sena l-oħra skont dan ir-rapport huwa li kellhom jiktbu rapport il-kandidati dwar, dwar dak li seħħ fit-triq tagħhom dakinhar li twaqqet dar antika. Issa x'ġara mid-dera? Ħafna kandidati ma fermux is-sens ta' twaqqet. Meta qed ngħidu twaqqet, Dinha mhux waqgħet weħedha jew kawża ta' xi maltemp. Ħafna fil-fatt kitbu skont ir-rapport li twaqgħet minħabba eh, waqgħet minħabba maltemp twaqqet kien hemm xi ħadd ieħor li waqqagħha ah. għal xi skop ieħor forsi biex jibni xi ħaġa oħra minn floka. Tajjeb u allura ħafna ħarġu barra mis-suġġett. Mela minħabba kelma. Minħabba kelma. Kien hemm iva. ħafna li ħarġu barra mis-suġġett. Hija ħasra għax ikun hemm min jaf jikteb rapport, imma mbagħad ma jifhimx sew dak il-ħin kif qed ngħidu forsi bl-eċitament ma jifhimx sew xi jrid minnek l-eżaminatur u joħroġ kompletament barra mis-suġġett. Anka fil-każ tal-ħames taqsima, il-ħames taqsima rridu jikbu itra hawnhekk u xi kandidati għedinna r-rapport eh, ma jifmux sew. Dawn itihom itihom għażla l-eżami. Eh, li Jien tinkwetani mhux biss li nħobb il-Malti, imma x'għandi għal qalbi l-Maltin aktar minn mhm. kollox li m'aħniex kapaċi nagħmlu distinzjoni bejn ittra formali u informali. Iva. Ġifieri aħna jekk ħaniktbu lill-Prim Ministru ħaniktbulu daqshekk ukoll nikteb il-ġowi eh, sieħbi. Qed ninnota il ħaġa iva, qisu li m'aħniex m'għadniex niddistingu daqshekk bejn dak li hu formali U dak li jisu l-linja, jisu ma nafux ma nafux fejn taqa' iżjed, anke fil-kitba. Jiena jekk nikteb il-prinċipal tiegħi, ma nistax niktiblu jisu qed nikteb l-akbar ħabib tiegħi. Hemm stil u hemm stil. Ma dan il-fatt li anke s-soċjetà qed issir iktar każwali, anke fil-mod kif eh, nitħattu anke iva. mal-entitajiet, mhm. jista' jkun li dan qed jinfluwenza? Żgur, bla dubju. Bla dubju, anke xi drabi anke meta nibatu l-messaġġi lil xulxin u l-ittri elettroniċi fl Għax mhux billi tibgħat messaġġ elettroniku, ma jfissirx li dak ħajkun informali, jiena nista' nibgħat email, messaġġ ittra elettronika li tkun formali ukoll. Skont il-min ħa niktibha, skont is-suġġett, aħna l-formalità tal-lingwa ġifieri jiddependi minn ħafna fatturi, skont ma' min tkun qed titkellem, is-sitwazzjoni li tkun fiha, il-materja li tkun qed tindirizza, ġifieri Imma hawnhekk donnu ġifieri fl-eżami qed jgħidulna l-eżaminaturi li l-istudenti mhux dejjem li għamlu distinzjoni bejn dak li hu formali u informali. Għax anke l-istil, il-format ivarja ta' ittra. Fil-fatt kont ħansaqsik kif kif wieħed jista' jidentifika x'inhu formali u informali. Anke ġifieri hawnhekk jagħti wkoll is-sitwazzjoni, l-eżami jagħtik sitwazzjoni partikolari, jgħidlek jien naf pereżempju ikteb ittra biex tapplika għal xogħol. Hemmhekk jiena ma nistax trid tkun formali. Ma meta jgħidlek e, e, ikteb e, ittra lil ħabibek jien naf li huwa msiefer trid tmur iżżuru hemmhekk m'hemmx għalfejn ċertu formalità żejda tista' tkun informali. Però ċertu fatturi fl-ittra dejjem iridu jidhru bħal ngħidu aħna d-data. Ma tistax tikteb ittra u tħalli d-data barra. Tifhem. Hemmhekk kellna każ kien interessanti eh, li kellhom jikbu s-sena l-oħra ittra kien nafu li l-bet kapitali Kienet il-Belt Kapitali Ewropea, mhm. il-Belt Valletta, u kien hemm il-Fondazzjoni Valletta 2018. Eżatt. U rridu jikdbu itra ġalhom jikdbu itra f'dan l-eżami eh, biex jitkellmu dwar xi avveniment li laqathom l-aktar eh, u dwar xi suġġerimenti. Issa mhm. meta qed tindirizza dik kien hemm min indirizza bħala eh, sur Fondazzjoni Valletta. Oh. Inti qed nitkellem qed indirizza persuna sewwa. Niġu issa lejn l-iżbalji b'mod ġenerali li jsiru issa Tajjeb, żbalji ta' natura differenti, jiena qsamthom f'żbalji ta' natura differenti. L-aktar l-aktar problema donna hija l-ortografija. Isiru ħafna żbalji fl-ortografija, jiġifieri fl-ispelling hemmhekk qegħdin naraw l-lista ta' żbalji, tweġġagħni, tweġġagħni ħafna, weġġgħuni l-iżbalji kollha. Kemm ma dan għalkemm ma dan abbord, hekk. U ninnotaw ukoll żbalji fejn tidħol l-għajn, żbalji fejn tidħol l-ie, żbalji fejn jidħlu d-doppji dawn huma biex ngħidu hekk, l-aktar tliet żballi li li jinkwetaw li dawn narawhom fuq Facebook ukoll.
Nasgu, u nista jkun maħabba eh, qed nara pereżempju nista u miktuba eh, naraw miktubin fuq Facebook jiġifieri jista' jkun qed jaffettwana. Ġani tiegħi ma nistax nifhem eh. għalfejn isir dak l-iżball. Insibu wkoll żbalji però anka fl-idjoma, fl-espressjoni. Tajjeb pereżempju nistgħu forsi naqilbu iva. għas-slide li jmiss L-ewwel eżempju li hemm hemmhekk, din l-attività se tieħu sehem ġewwa l-imdina. Mhux l-attività tieħu sehem, inti tieħu sehem fl-attività. U qed ninnota wkoll il-prepożizzjoni ġewwa l-imdina qed tintuża ħafna. Wis. Aħna ngħiduha fl-imdina, jew nkella l-imdina. Ma ngħidux jinnna ġewwa l-mosta hemm knisja kbira. Da mhux dejjem ġo kaxxa.
Mhux hekk. Ġifieri noqogħdu attenti għall-użu ta' dik il-prepożizzjoni ġewwa. Aħna din nitkellmu fuq l-iżbalji tal-O levels. Spero issa li għaddejjin fl-eqqel ta' kampanja elettorali, rnexxieli nara li anka l-partiti Le, dawn jagħmlu huma dan l-iżball żbalji, fuq dawn il-media l-iżbalji social-ħin veru kollu. jsiru jsiru It-tali ġewwa dak il ma tintu taf. isiru f'dan il-livell ma mhux dan il-livell mhux dan il-livell eh, biss, eh, ġifieri. eh, jew nirritornaw, qed narak li nerġgħu nirritornaw lejn id-dar. Inti meta qed tirritorna tista' qed terġa' tmur lura. Mela m'għandekx għalfejn tgħid nerġa' nirritorna. Jew nerġaw, jew nirritornaw. Fil-fatt nista' jgħidlek eh, nirritornaw lejn id-dar, m'għandix għalfejn ngħidlek nerġgħu. Eh, nistgħu nkomplu naraw aktar żbalji, eh, forsi neqilbu għal slide ta' wara. Per eżempju għandek il-ġakketta ta' salvazzjoni, aħna ma il-ġakketta ta' salvazzjoni, life jacket, salvazzjoni ta' ruħek normalment, il-ġakketta ta' salvataċ, jew proġetti imdawrin mal-kavallieri. Imdawwar inti għandek xi ħaġa fissa li qed iddur magħha. Ma kienux jibatu bin-nervi mela.
Għara għadu proġetti dwar, dwar xi ħaġa, tajjeb, jew inkella nistieden zazax u nies fi żmien. L-espressjoni bil-Malti hija imdaħħal, nies imdaħħlin fi żmien, mhux eh, fi żmien. Anka wkoll qed narak li żball għal madwar is-sija. Ma ngħidux għal madwar, imma għal xi siegħa, niltaqgħu għal xi siegħa, mhux għal meta l-użu ħażin tal-madwar. U dak jidħol jiġifieri taħt espressjonijiet. Ninnutaw ukoll l-interfer forsi nistgħu nagħlqu biha iva, mela. l-interferenza mill-Ingliż li hija qawwija ħafna, nafu l-kuntatt mal-Ingliż kemm huwa qawwi. Eh, u allura xi kultant jinfluwenzana wkoll. Pereżempju, qed narak li żball ngħidu se fuq l-20 ta' Mejju jew eh, fuq il-ġurnata ta' 18 ta' Ġunju. Minħabba li l-Ingliż għandek on, on the 20, tal-lura jagħmluk il-prepożizzjoni fuq. Ma mhm. daħra ma jagħmlux hekk. Jew inkella ngħidu qed nismaħħa ħafna fuq it-triq fuq it-triq, ma ngħidux fuq it-triq, ħana ma ngħidu fit-triq, jew inkella ħammur fuq vaganza. Fil-Malti ngħidu ħammur. Lar waħda, nilabu ħafna diski Maltin. Iva. Eh, Minn flok indoqqo ħafna diski Maltin. Fil-fatt edha fis-slajta wara dik imma għażilta wkoll bħala bħala Mela jgħidu e, e, nilagħbu diski Maltin. Sewwa e, aħna bil-Malti jew nkella ġbart il-mobile minn flok tirrispondi l-mobile għax mill-Ingliż to pick up the phone. Ġewwi qed irid joqgħod attent anke minn dawn l-interferenzi hawnhekk qed nagħmlu eżami tal-mal fit-taħdit joħorġunna nedwa kif inhi. La dubju. Imma fil-kitba wieħed irid joqgħod ħafna ħafna aktar attent għaliex anka kif qed inti il-Malti ħajkompli jiżviluppa. Iva, issa dika hija tendenza li ma nistgħux nevitawha, ma bħal kull eh, żvilupp u progress iridu noqogħdu attenti li l-iżvilupp isir sew. Mhux hekk, u irid isir b'mod naturali u mhux b'mod artifiċjali. Ġifieri, il-lingwa ħadd inbidel żgur imma kif qed ngħidu b'mod naturali. Dr. George Farrugia, grazzi ħafna tal-tarif li wassaltina nħares il-qoddim li konna anka l-opportunità li nitħattu aktar flimkien, l-aktar eh, eh, iktar fil-vesti tal-lingwista, għalli xemmek, eh, Dr. Farrugia, jeċċella f'dak il-qasam apparti il-kapaċitajiet tiegħu li huma rinomati wkoll. Grazzi ħafna lil Dr. George Farrugia, grazzi lilek illi qed issegwina u nistiednek illi tibqa' segwina li minn hawn u kwarta oħra nerġa' nkun hawn magħkom b'wieġeb bil-kontra.